Fonsi, stéi op, 't ass schonn hell! Wat ass? Bass de krank?
Ech si sou midd, ech bleiwen haut am Bett. Oh, dat ass dach langweileg! Komm, mir gi picknicken! Nee, mir drénken Téi mam Eileen. Wourop hues du Loscht?
Op guer näischt. Da komm mir spillen eppes, was du wëlls. Ech wëll haut léiwer eleng sinn. Einfach mol een Dag fir mech. Schéinen Dag, Fox.
Eileen!
Oh, moie Fox! Et deet mer leed, dass ech dech erwächen, mee mam Fonsi stëmmt eppes net. Et wëllt emol net aus dem Bett klammen. Hm, dat verstinn ech net. D'Fonsi ass dach ëmmer als éischt op an et ass ni midd, scho guer net mueres. Komesch. Gëschter war nach alles an der Rei, mer hunn esouguer e Kuch gebak.
Also de Cours ass gutt. Mer mussen erausfanne wat et huet.
Eileen, Kuck!
Ech hunn d'Fonsi nach ni gesinn am Dag schlofen, ausser wéi d'krank war. Vläicht ass et jo nees krank. Hm, Fonsi, maaach mol de Mond op!
Ech sinn net krank, ech sinn nëmme midd. Wëlls de e Stéck Kuch? Merci, ech iessen et dono.
Du hues kee Féiwer? An et huet och kee Féiwer? An et wollt emol kee Kuch? Also um Kuch läit et net. Gëschter war dach nach alles an der Rei. 't huet mer souguer den Daach gefléckt. Den Zang an ech hätten dat kënne man. Oh nee, Béiser hëllefen net! Wéi d'Fonsi d'Lach gesinn huet, ass et direkt eropgeklommen an huet et gefléckt.
Vläicht ass et jo traureg. A firwat? Einfach esou, dat gëtt et. Ech sinn och heiansdo traureg, awer ni ouni Gronn. Zum Beispill wann ech verlaangeren, awer d'Fonsi kann net verlaangeren, 't ass jo hei doheem. Ech gi bis bei et. Wann ech traureg sinn, Freen ech mech ëmmer op Besuch. Du kënns mat Zang. D'Fonsi brauch Eis. D'Lisa d'Hälfte mat. Et féiert keng op. Ech maache mer sou vill Suergen. A wa mer erëm Blumme géife mathuelen? D'Fonsi huet d'Blumme gär.
Ween huet d'Blumme gär?
D'Fonsi ass haut ganz komesch, et wëllt emol net opstoen. Vläicht hëllefe jo Blummen?
Also gëschter huet d'Fonsi nach Kraafttraining mat mer gemaach. Bestëmmt huet et e Muskelkater, hat musse strecken. Ech maache mech direkt op de Wee. Äddi!
Fonsi, mir kommen dech besichen. Ech net, ech hu misse matkomme well de Pinguin dat wollt. Oh, lauschtert, sidd mer net béis, mee ech wëll haut eleng sinn. Mir bleiwen och net laang. Wéi geet et der? Ganz gutt.
Ziel mer mol wat lass ass. Ech ka gudd nolauschteren, dat sonnst dem Zang och emmer, mee hie ka jo guer net nolauschteren. Ech zielen em eppes an da mierken ech beemol dass se guer net oppasst. Du lauschters mer jo guer net no, soen ech dann, an da seet hien, dat stëmmt. Dat stëmmt. An dat ass net léif, well ech dir emmer nolauschteren. Ech schwätzen dach ni mat der. An dobäi sin ech esou e gudden Nolauschtrer.
Ech Wëll haut awer net schwätzen. Natierlech wëlls de dat. Duerno fills de dech besser. Ech sot nach gëschter zum Sam. An ech hunn net nogelauschert.
237, 238, 239, 240. E Saluti dir zwee. Braucht der eppes? Ehm, ehm, hues du näischt? Wëlls de wëssen, ob ech näischt hunn?
D'Fonsi wëll näischt, et geet em net richteg gutt. Oder et ass traureg.
Vläicht huet et awer och de Réck wéi. Da soll et sech an d'Bidde leeën. Am waarme Waasser ze leien deet esou gutt. Ech mengen, ech kucke mer dat mol un.
Allez Fonsi, strecken no lénks a mir strecken eis no riets.
Kayl, et ass alles an der Rei, ech sinn nëmmen. Ass et esou schlëmm? Ma da komm, waart hei, entspan dech. Jo, esou ass et richteg, genee esou. Esou ass et gutt, elo fills de dech vill besser, gell? Ëmmer schéi labber. Oh, et ass vill ze waarm hei iergendswéi. Waart ee Moment. Oh, dat deet gutt. Wou war ech? Ah jo, ech souz an eiser Stuff an hu mech gefrot, wou dat Schall wier. War och nach grad deen Dag, wou mir bei iech invitéiert waren. An du sot ech mer, Bingo, sot ech. Oh, sou schéin. Ja. Eileen, komm, ech spillen Zirkus fir d'Fonsi. Mir jongléieren an doen et laachen. Oh, dann ass d'bestëmmt nees frou.
Ei, dat deet gutt, gell? Dat wootlecht Waasser. Gläich sinn deng Muskelen nees esou mëll wéi Pudding. Also sot ech zu mengem Zangelchen, wann ech do wär. Also et huet de Kapp net wéi, kee Bauch wéi, et ass net erkaalt, net dronkeg. Oh, lauschtert, dir sidd wierklech all léif, awer gleeft mer, ech brauch näischt. Ech wëll just. Fonsi, kuck mol déi schéi Blummen! Fir dech! Si si schéin. Merci. Mee dat ass nach laang net alles. Pass gutt op, et geet lass! Kuckt alleguer hin, Dir Dammen an Dir Hären, mir presentéieren Iech hei am Bësch eng Sensatioun!

Alles wat ech wollt war e rouegen Dag op deem näischt geschitt. Hm,
vläicht brauch et wierklech nëmme seng Rou a soss näischt. Bestëmmt ass et just midd. Mäin Dag ze flécke war och vill Aarbecht. Eisen Training war schonn e bëssen haart. Ech hunn hënt geschloe wéi e Murmeldéier. Awer D'Fonsi huet mir Hënt mam Kuch geholl. A wéi ech mat em spille wollt, du wollt hatt schlofen. D'Fonsi wollt einfach nëmme seng Rou hunn. A mir hunn nëmmen un eis geduecht.

Tada! Ah, mir ditt et och leed, mee ech war esou midd, ech hat einfach op guer näischt Loscht. Mee haut sinn ech a Form. Maach mer herno bësse Sport, Kayl. Oh, kann ech mer däi Fächer léine, Bingo, fir dass et mer net waarm gëtt? An dono leen ech mech vläicht an d'Bidden. A wou sinn déi schéi Blummen? Se stinn um Dësch. Wonnerbar!
Wat sinn ech hongreg! Ass nach e Stéck vun deem gudde Kuch do, Eileen? Drénk der all mat eis Kaffi? Jaaii! Haut wëll ech alles!